Merhaba ji we re şeva we xweş be înşallah hûn bi xêr û xweşî bin. Çeka xwe hazir kên û vir de werin were mesela xwe îşev bêjin. Mesela me îşev ji Mexribê ye. Li Mexribê me dîn it Mîknas jinkek hebû bi zorî bû xwedê qîzek da yekê. Qîzkek dokê hez nekirî qîzê xwe binêrê nizom mesele wî jî çiye nizom em hez nekir qîzê xwe binêrê û qîzek yanî onî pire xweşik bû qîz pire xweşik bû qîza xwe çû kire darê rîayê yanî kire cî sêwîyo qîzek hîşt û çû qîza xwe hîşt û çû Hiceta wê çi bû? Wexta ku çû der rîayê got ez nikom li qîzê xwe binêrim. Got wenî kesekî li mesrefê wê bike tenê sebevî ew bûye ez nikom lê binêrim. Me qîzik ez naxwazim. Erm im qîzik li wir hişt û çû. Êvayê der rîayê badî ku qîzik çûn Kê çi bikene? Robûn navek li qîzikê kirin, dî ku qîzike pire xweşik e, navê Fatimet'l Zehra lê kirin. Dî ku yên dî qîzike rast e pire xweşik e, pê htimam kirin, pê ew kirin. De di vê wextê de mêrgek û jinkek hebû li hatin carekî xwedî bikin, dixwazin no carekî tebenî bikin.

ew bû. Pir re bi exlaq bû, pir re rind bû. Û qîzik li mektebê pir re şatir bû û gur ku yanî emrî xwe çûçik bû maşallah yanî eqil eqilî xwe mezin bû. Zû tişt fehm dikir, gule dî bo vî xwe dikir yanî û ji wan hez dikir, wan jî pir jê hez dikir. Rexme min hûn yanî ne qîzê wan e heqîqî ye bes yanî eno elmuhim wan e pir hez kir.

Pire xweşike jî û tiştî Cemalê de jî fehm dike. Rû bi rû milet pir dixote ser. Hingî xweşik e. Yanî yanî ew pir dihotine ser. Xwezgînî xwe yê pir bûn. Û wê jî teban dilî xwe ji kesî re rûne dinişt. Her ku yek dihot nedixwest dilî xwe jê re rûne nedinişt ta rû bi rû derbas bû. Xortekî hot ew xwest nivxa Xalid bû. Ê ku çito qîzikê ew dî jê hez kir. Yanî dî ku dilê xwe jê lê rûnişt temam yanî eciband. Bavikê jî got ez lê bipirsim, bavikê çû lê pirsî, bavik jî dilê xwe lê rûnişt got wela xurtekî rind e. Got me ji xelkê pirs kirî me ne digî me dihê dike no dibê xurtekî rind e. Bavikê jî got erê.

Rû bi rû dî ku me şokil zêde dibe. Ê xwesetî wî kurik nabînê ku ew difikire ên dibîne. Xwesetî kurik bi eksî hone dînî û mişkila zêde dibe û zêde dibe no qîzik tehmûl nakir. Goh çi bo kurik goh ji te ez û te em nikon li hev bikin. Yanî goh xeyo me goh belkî yanî solê pêşî no em Her din nene belkî em nikon li hev bikin bes vo nobe yanî em li hev nokin. Got çi rê te em hev biterkînin kurk jî guherê wela got di dorxe dibêjî got rostêk em nikon li hev bikin ehsen şî ino em rostnî hev di biterkînin. Got me meselê nîşanî ku me bikiro zêde dirêj bikiro goyê me

Yanî rokot yanî ez ji wan çi bêjim hetê vê molbotê sed û heştê derece teqile dibe. Bo vî qîzikê hodis çê dibe dimirê. Qîzik pir ji bo vî xwe hes dike hemû erê ne qîzê xwe lê bes yanî ne erê ne bo vî xwe lê bes yanî ji bo vî xwe bîtir yanî ku bo vî xwe bi belkî werqoz jî hez nedikir hemû wî xwedî kir.

Ew dibe tene ew dibe tene. Çû rokê rûniştî xwe ro dî ku gonê we li şixul tene ye. Got ez kê nizom çi bikim. Got çirayê te heye ez herim qenca li wê derê helek xwe vekim solonek xwê tecmîl bire ê me be yanî û xwe ez bişixulînim. Û qenca jî got me dînoke mezin e yanî dî xwe ji temozanê qenca cî mezin e cî şixul lê hê tu ji şixul e.

Girona û awe got lê ez kê çi bikim? Got çi rê tê tu werî Gersûn bişuxulî? Got ez werim Gersûn bişuxum çi ro di konê min hê û eb kêfî xwe me ez xwedî şixulê xwe me çira hember destî xelkê bişuxulim belê serî min çî? Got bil'aks got veşuxulî ku ez terbîm tu bişuxulî got tu deh qotî ji bo perno derdixî. Ê Fatma got tiştî qula pero dikim çav disekinê.

Yanî pir pir di pêra ew çêbû. Di mehî pêre çêbû. Ser bo ku vo qosa pere bihîstin û kê muaşê xwe bi qos pere bê. Ê Fatma fikirî fikirî wafiq bû. Ma eno jinikê jêr goha got şixulê te kêl melhe Leylî bê.

Şixulî xwe û herê mol li rê tişkî dirêj bû. Rû bû mecbûr ew ka muaşê xwe yê herdî pêşî bê mokînoka xwe kirî û yanî wedehî wê jî pir pir xweş bû. Temû perê pir derdixist ji wê derê û ji dî xwe re jî me bol rê pir mezin dişond û wedehî dî xwe jî xweş kir. Elmim sol derbostibê, rû derbostibê. Em heta digine bîst û çarî mehê mayo di salê du hezar û bîst û çara de wê çaxê emrî Fatma dibê sî û du sal. Rokê mêrkek di he- wanî li ser rê de derbas dibê li hedîqokê di nê rê çend tok dişewitê. Tişkî dû re milet e û nê ne li hedîqeyê yanî hedîqa dorxil cihekî wanî jir di bin sûqi semek yanî çarşiyê masiya.

Li vê darê min vo mesela wenî wenî dî. Elmim xwedî em in dorê wê darê, em nê cînayî dorê wê darê û me bo his dorê. Êgî tehlîlê meh me ê te cî tehlîlê tê ku seba wê darê tehlîl dikin, teswîr dikin. Elmim şilê wengî rotbê tê. Wê darê gî kordon dikin yên girê didin. Seba kes nizikê nabê seba bes me delîle delîl hebê bes me hebê çi hebê mesih nabê. Temo şînê yenî cerîmê awa yenî tişt seba tê de wendo nabe. Em em rok kirin ew cisetê mêr cesedê mêrik rok kirin birin memel cînoyî li wê derê fehes kirin û hemd newewî wî yanî DNA nê wî her tiştî wî rok kirin.

Nêzkevî jî kir hot vo donî û çû. Wana fehm kir ino vo li cihekî dinê hotî kuştine. Elmuhim di vê wextê de xeber tê ji şirto re. Ji wan re dibêje ino me mokînok dî li cihekî zû de cihekî sekinî pir sekinî ye û kes nizone xwedî xwe kî ye vo xwedî vê mokînekî. Mele jî jê şîkayet dike ino dibê vo mokîno li ser rê me sekinî dûr tê rê de sekinî.

Yoxlî şevên çi re hûnî pirs dikine mokîne û nizom çi û nizom çi. Qîzikê jinikê ci do gom û qîza min e bi xêr e. Çekotî qîzê min e. Ê çi re hûn pirs dikine. Got no no tiştek nebî tiştek tenê bes ino me got binê yanî vo mokîno êkê ye û em yanî hotî dizîne û

Yanî got hewil bikin belkî yanî hûn kes nas bikin got bes em nêlin yên dî xwe rê binêrê dî xwe ku bibînê berê yanî jinik yanî pir ewbîye ji ber hev ketiye jinik oqilî xwe windo kiriye yanî bodla bê ser qîzê xwe de got ku yanî bibînê wê hîn zêde bodla bimire wê tiştek bibe ye. Erm min got yek ji merî xwe bir herê bibînê. Vano yek di di şonine kirine hundir yekî got fo Fatme yekî got ne Fatme ê kê çi tu fehm bikine. Rewên elmam hewl kirin hewl kirin jinikê re gotin belkî yanî te elem herî bibîn ji te bîtir kes nikune fehm bike çiku vana yek dibên hewa yek dibên nehewa yanî

Yanî jinik pir bar xwe dike vê wextê ku wergo dibînê yanî rostinî bes e no nomire. Yanî înhiyar esebî pêr çêdibê bes nomire yanî. Bes pir pê tesîr dibê bi qîzê xwe tesîr dibê hîn temo wê mezin kir pir berdiket. Elmuhim fikirîn em çi bikin çi nekin şirto ku em herin ser wê pirskin li holwextê li cî şixulî wê.

Yanî ku ew mitribojiyekî pir jî meşhûr e û tim tê vê derê eleqê Fatma Bûyro pir rind bû yanî mabênê wan de eleqe hebû. Û rostinî şirto çû bone wî mitribî kirin û jê pirs kirin ku tu Fatma nas dikî ku ere ez nas dikim ku ez û wê eleqê me bi hev re hebû ku bes Fatma, Hota rokê bo min, min got ez dixwazim ji te re bi sereha bijim û mêyekî xwe yê dinê dî mabênê min û wî rind e, ez dixwazim te biterkînim divê erê ez pêşî pir qeherîm li çetnî min hot. Basta min got here yanî fil ewel wil axir qerar qerarê wê ye yanî ez çi lê xwe zor bikim. Min ji got temam min got qediya tu riya xwe ez riya xwe. û got ji min re gotiye nomiyekî xwe yê dinê diye û got ez dixwazim hetê xwe bîro kemil kim. Ê min jî got temam te herî. An min dibî me hev di terikand ew çû riyê xwe ez jî çûme riyê xwe. Ê li vê derê pirs kirin jê pirs kirin got nostîkî yanî bo şexsiyane ku î dinê bi te re gotî no ez pê re kê pê re derkevim min jî ez jê hez dime dixwazim bîro derkevim. Min dire lê vegerand got wele ez ne nos

Çi çi yani çi rew çi kirî çi nekirî kê gî ser fehm bikine. Kemîrek wextê ew dikin dinêr wî bi kemîrê lîstine. Stixrob didim çi rivona bi kemîrê lîstine yekî bi kemîrê lîstî kemîre sekinandî wê wextê de. Fehm dikin ino van yani mexsûs kirine yanî vo ne eno ji xwe berxirobe biye yan kesî pê lîstiye nefs wextê hona fotma tê de kuştine tê kuştine hêt vê wextê de ji kêmîre sekin dî ve hêdî hêdî zêde zêde pêşik dikin divê qedîyo vî kiriye yanî vê hesenî kiriye ku ne wergo bê min çir him kemîre him mokîne çi qas delîl ser çêt bê yanî hewl dike nu delîlo veşêrê rod bin careke dinê vedigerine şiqê wî Hecerê yanî bi zorê dikevine hindir. Dikevine hindir dinêrin ew ê li ser dîwêr û ew ê ser ew ê hinekî xûn mûn heye ser dîwêrê malê mêrik. Rabûn eyînok ji wê xûnê birin ê ser dîwêr û se birine macmele cînoyî û

û defn kirin yanî kirine tirbê û jê re taziyê çêkirin. Û milet gî pir pê tesîr bû xisûsî dîya xwe jinik dorxe ji ber dimiriyo dimiriyo ti hol di jinikê nemo jinik xwedê sebrekî bi jinikê dê wergo jî bo meselo li mexribê pir întîşor bû bû re'yam

digirin wî pir badî ku piştî pir lê digerin wî digirin û tê teban wî riyo sebtê bîst û di dî mehê yonû di salê di hezar û bîst çar bîst çar de tê girtin jêr kemînekî çê dikin yanî jêr fexekî çê dikin wî digirin medîne notûr de û em him derdikevê dinêrin û kurik ewe tocirek e Tacirê muxedîrata ye. Badê ku wî digirin pirs dikin. Tehqîq pê re ve kirin û tîhamekî bi şekil resmî pê re jê re gotin ku taşte me ti molê diketina molê tê me her tişt delîlgî li ser tê me mokîne û her tişt û te kemî re boş kirî te wanî kirî. Mesela wî gî jê re gotin û got çi eleqê te pê hê te sebe çi kuştiye. Divê no min na ku şîtî û îşê min pê tune û çirt kine stî min. Got çi em çit kine stî te? Got em ketine molê te me xwîn dî û got me xwîn tebq kir xwînê wê derket. Got mokîne nêzke molê te bû got te hezar tişt goyînî li ser delîlê te heye. Dî ku felen ketî fexê û û tişt gî hotiye serî yanî gî yanî dîn yanî delîl melîl gî dîn. Rûbû çi kir Roboa tîrov kir. Kê çi bike? Meselek gîj pêşî de ji wan re got. Got mix de ku nif Fatmê dî min pir ecibandî cara pêşî û min jê hez kir. Got min dî ku eleqî xwe bi mitribekî re heye, wî mitribî re heye. Wê çaxê min jê re got çirayê te heye? Got hênî teban got min xwe pir bervê dida. Got min hediyeyê giran dida yekê, min pere pir dida yekê, min

Ez wî em li awê rûniştin li heyî nicm rûniştin û gû me ji hev hez dikir û gû êna eleqê me bi hev re pir xweş bû û gû hingî min pir jê hez dikir min tu qurişek jê mehrûm nadikir dilî xwe çi dixwest min jê re dikirî min tiştekî ji kêm nadikira û min digû bes şertekî min tey tenê hê min û te bi hev re.

Gu min gu fot min te çira vo vîdyoyê derxistî sebe çi gu pê min îptîzaz dike û min dibêjî yo ez vê jinê te re bişînim yo tê xwesa pere bi min dîya û dibê her ku winî ew dike dibê ez jî ez enî ew bûm enî Gû mi gû dala fot min ji xwe re yanî wan nî dike seba ku pere bibe. Gû mi hew dî rostnîr vîdeo ji ew re şondiye. Jinê min re şondî gû jinê min ez robû zorî xwe gîr ro kir, zorî min ro kir û çû dewleteke Ewropî û ez bero dom. War gû ez jî bê quriliş pere mûm. Vê fot min seba tebean hê fot min seba eyê wî. Te mehî wê ez wenî bûm. Bê jin û bê zorî û bê mol û bê qurşek perê mo. Ku min ji guhezkê heyfê xwe jê derxim. Modem vê wenî kire jî heyfê xwe jê derxim. Ku min bonê kir. Ku min got were sim em rûkê bi hev diro derbûs kin. Were ez kê perê tê ji bi te dime. Ku kêf kir. Go temo me ez tê me. Go robû hate bo min, şiqo min go ez wê em rûniştin. Go hîn wenî em rûniştine go min kêrek poş piştê xwe derxist û ci do. Min o lê xist pê pê kuştin. Go diro min nigê wê qut kir, seba ku têkeve hindir çên te goz kişt û çên te kime. Go me ew qut kir, kire hindir çên te, go çimê cîkî hodî

Ne bîst û pênc sal nozim hezar salî edam bikin. Malesef enî ya çi ji we re bêjim çîroka me mesela me li vir xelas dibe bes no ez dixwazim ji wer tiştekî bêjim merî çi qosa bi exlaqî me re rind be û baqilbe bes bi mucerred kete rî xerab û û têda ma mistehîl e derbas ke enî bi silametî